Ɔpanyin Kwabena Ofori. Ka kyerɛ wa. Ɔpanyin Kwabena Ofori. Nana Agyapɔmaa. Nana Agyapɔmaa Konadu. Otumfo Akyeame. Wobɛtie na ato yɛwura sɛ more adehyesɛm a ɛbɛtɔɔ n'anim. Ɔma ɔbɔɔ nkuro de nya wɔ ha. Wada ma mpakyɛ wo ae. Ɔhemaa na ɛbɔɔ nkuro. Ɔpanyin Kwabena Ofori ɛna Nana Agyapɔmaa Konadu. Ɔhemaa no ara na ɛbɔɔ ne nkuro o. Ɛhɛɛ. Otumfoɔ Akyeame, bɛhyɛ wo na ato yɛwura sɛ moree adehyesɛm a ɛbɛtɔɔ n'anim a ɔyi maa Nana Manhyiahene, Nana Pramsohene, Nana Asansohene ɛne ne kyeame Bafo Amoaten na yɛde rebɛto n'anim. Ɔpanyin Kwabena Ofori na ɛhyɛɛ yɛwura ntam kɛseɛ kaa ntam kɛseɛ sɛ Murray akonnwa no sɛbe ɛyɛ ɔno ne n'abusuafoɔ dea, na sɛbe ɔbaapanyin ani mma akonnwa no ho koraa. Ɛnna ɔbaapanyin Agyapɔmmaa Konadu nso srɛɛ Yera ntam kɛseɛ kaa sɛ, Daabi, akonnwa no deɛ, sɛbe ɛyɛ ɔno na ɔne n'abusua na sɛbe ɔmo more akonya no ɛyɛ ɔmo dea na Ɔpanyin Kwabena Ofori ɔnyɛ ne dehyeɛ ɔnka ne ho koraa sɛbe ɔno bɛtumi abɛn akonya no ho. Ɔpanyin Kwabena Ofori na ɛbɔɔ nkuro, ɔdii kan bɔɔ nkuro. Ɔse ne nananom firi Dɛnkyira Mfeɛ Nsua na na ne nananom Nana Bempɔmaa Nana Fosu Fosu Asekyere ne Nana Yaw Ameyaw Ameyaw Kɔtɔkɔ. Wɔn na yɛne nananom a wɔtu firii Dankyira baa Asanteman mu ha. Na ɔkyerɛɛ mu sɛ ne nana Bempɔ Maa, sɛbe, ɔtee sɛ Yewura aforo Abannwaa no na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛba Asanteman mu hanom. Ɛno nti ne nananom nyinaa hyiaae maa sɛbe wɔkraa no. Ɛno nti. Nana Bempɔmaa ɔreba no, yɛde nnipa mmienu bi kaa ne ho a sɛdeɛ wɔbɛsoasoa ne nneɛma. Na baako ne Atuo Abena ne Daakoa. Na ɔse sɛbe Ɔpemsoɔ waree ne Nana Bempɔmaa ɛberɛ a ne Nana baa Asanteman mu ha ɛfiri sɛ na sɛbe yɛwura nim no dada wɔ Dankyira. Ɔpanyin Kwabena Afori kɔ so kyerɛ mu sɛ, Dɛnkyɛrasa no dɛnkyɛrasa no akyi no, sɛbe Ntim Gyakari bɛsoaa ne man bɔɔ no wɔ fayie ase no, na ne nana Ameyaw eh, ne nana Ameyaw Kɔtɔkɔ so ne ne nana Fosuaa nso bɛkaa ne nana Brempɔn man ho wɔ ɛɛ, Asanteman mu ha, na saa berɛ no a wɔbaeɛ no, wɔbɛsoɛɛ wɔn nuabaa no, ɛfiri sɛ na wɔn nuabaa no na na sɛbe waware ɔpem soɔ. Na wɔkyerɛ mu sɛ, Ɔhene yere Brempɔmaa de ne nuanom Ameyaw Kɔtɔkɔ ne Fosu Asɛkyerɛ kɔɔ Yeroa hɔ maa Yeroa de wɔn kɔɔ asafohene oti Ariel hɔ sɛ sɛ ɔmpɛ baabi mma wɔn ntena. Ɛno nti, wɔkɔtenaa asafohene nkyɛn kakra. Na ɔse akyire yi na sɛbe wɔredɔɔso no na wɔbaa Yeroa hɔ faa ɔhene yere so baa Yeroa hɔ bɛsrɛɛ sɛ Yeroa mpɛ baabi a sɛbe ɛhɔ so ma wɔn nkɔ na wɔnkɔtena. Ɛno nti, Yɛ Wura de s maa yɛ de wɔn kɔɔ Suame, baabi a sɛbe yɛfrɛ hɔ Nkwaduanya, na ɔse ɛhɔ na sɛbe Tafo hene na na Nkwaduanya hɔ yɛ ne dea. Ɔse wɔn tenaa Nkwaduanya kakra no na sɛbe na wɔn di awomawuo wɔ hɔnom, ɛno nti ne Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ yɛɛ n'adwene sɛ wɔn bɛtu kɔ baabi foforɔ. Ɛno nti ne nana Ameyaw kɔtɔ kɔfrɛɛ ne wɔfaase Akwasi Takyi a sɛbe na ɔno nso ɔyɛ bɔmmɔfoɔ. Na ɔse, ɛnam sɛ Akwasi Takyi nso yɛ bɔmmɔfoɔ no nti no, ɔyɛɛ sɛ ɛne saa deɛ a ɔno bɛkɔ akɔpɛ baabi na ɔnya baabi a wabɛfa ne nananom na ɔde wɔn anaasɛ ne wɔfa na ɔde wɔn akɔtena hɔ no. ɔtumfoɔ akyea me ɔse akwasi takyi ɛkɔ hu baabi ɛwɔ mori a ne yɛfrɛ no butum so na ɔse ɛɛ ne sa baako no emu a na sɛbe ɔforoo bepɔ bi na ɔkɔhuu nsuo bi, na na nsuo no, nsuo no akyi na na sɛbe asase bi a na ɛda so wɔ hɔnom. Nti ɔsan baa n'akyi bɛbɔɔ ne Nana Yaw amanneɛ. Na ɔse, Nana Meyaw ne ne wɔfaa ase yi kɔhwɛɛ asase no ma wɔhuu sɛbe ɛhɔnom sɛbe Ɛhɔ yɛ kama paa a wɔbɛtumi atena hɔ. Ɛno nti, wɔbɛbɔɔ ɔhene yere berempɔmaa amanneɛ maa sɛbe ɔno nso bɔɔ ne wura amanneɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔtena saa beaeɛ hɔnom. Ɛno na Yerah de too n'anim sɛ saa berɛ no, na ɛhɔnom no, na ɛyɛ ɔhene yere Bamfowaa Twenefo ara na na sɛbe ɔno wɔ hɔnom, na Yewura kaa sɛ, Daabi, yɛmfa saa asaase no mma Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ, ɛmaa ɔhene yere a na ɔwɔ hɔnom no saa berɛ no, na ɔhwɛ hɔnom no, ɔde asaase no maa no. Na Ɔpanyin Ofori kɔ so kyerɛ mu sɛ, Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ na ɛsii ne dan wɔ baabi a Yewura de maa wɔn hɔnom no, Ɛmaa sɛbe yewura so hyiraa saa beaeɛ hɔ nom so de maa Nana Ameyaw. Otumfoɔ Akyeamem. Ɔse na nsuo no sɛbe na nsuo no na eh, asase na wɔn kɔɛ no sɛbe na nsuo wɔ so paa ama sɛbe eh, eh, aforɔ Enti ɛhɔ na wɔdua wɔdua ɛmo wɔ hɔnom, enti ɛhɔnom ne yɛfrɛ hɔ ɛmo wura. Ɛno na seesei abɛdane Mowire. Na ɔse ɛnam sɛ Akwasi Takyi na ɛkɔhuu saa beaeɛ hɔnom huu nsuo no a na ɛwɔ hɔ no nti no, yɛde saa nsuo no too Akwasi Takyi ama seesei nsuo no din de Akora Takyi anaasɛ Nsuo Takyi ama sɛsɛɛ berɛ a yɛrekasa yi, nsuo no da so wɔ hɔ. Ɔse asase no a yɛde maa Nana Meyaw Kɔtɔkɔ no, sɛbe na ɛne Kɔdeɛ Nnebehi, Akorowa, Kukuo, Boɔho, Atrɛma, Adubinsuwa, Aduman ne Aduamoa na sɛbe ɛbɔ hyeɛ. Ɔse sɛbe ɔpemsoɔ na ɛbɔɔ Moree akonya no de maa Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ. Na ɔse Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ kɔɔ ne kra akyi no, ne wɔfaase, ne nuabaa ba, ne nuabaa Fosuaa ba a ne yɛfrɛ no Nana Akomea Takyi na ɛbɛdii n'adeɛ. Na ɔkyerɛ mu sɛ Nana Fosuaa woo Yaw Dwumfoɔ, Pote agya, Nana Akomea Kyei ne Nana Asuo Kwasi Takyi a sɛbe ɔno na ɛbɛyɛɛ Morier hene a ɔtɔ so mmiɛnsa. Na N'awoɔ ntoatoasoɔ no, ɔde firi Nana Bɛma a Nana Bɛma woo Fosuo Asɛkyerɛ ma Fosuo Asɛkyerɛ woo Potie Agya ɛna Potie Agya woo Akosuo Akyɛkyɛ, Akosuo Akyɛkyɛ woo Eno Krɔmo, Eno Krɔmo woo Akosua Odwira, Akosua Odwira woo Ama Akoma, Ama Akoma woo Yaa Mansa na Yaa Mansa woo Akua Afiriyie ɛna Akua Afiriyie woo ɔno Abusuapanyin Kwabena Ofori. Na ɔse. Ɔhyɛɛda na sɛbe oyii Nana Brempɔmaa firi firii n'abusuaadua no mu, ɛfiri sɛ akonya no deɛ sɛbe Yewura bɔ de ma wɔn abusua. Ɛno nti sɛbe wɔn ne wɔn bɔ abusua no, wɔn ne Nana Brempɔmaa mo sɛbe wɔ abusua nanso wɔn nyɛ wɔn mogya a wɔn bɛtumi abɛdi Moree akonya no. Na ɔse Nana Brempɔmaa ne din de safoa na ɔse Brempɔmaa no ne nana Brempɔmaa ne din ankasa de safoa na saa ne nana no saa berɛ no a na nyɛ ne din ankasa ne Brempɔmaa no nanso ɛberɛ a yɛwoo no no ne ne papa huu sɛ sɛbe daakye ɔbɛba abɛyɛ ɔbrempɔn ɛno nti na ne nana ne nana no yɛfrɛ no Brempɔmaa no. Otumfoɔ akyea me. Ɔkyerɛ mu sɛ Moore ɔbaa panyin ne Nana Yaw, Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ ɔtɔ so mmienu na wɔn din nni n'abusuadua mu. Na deɛ nti a na ɔse wɔn din nni n'abusuadua mu a ɔkyerɛ sɛ wɔn nka ne ho no, ɔse ne nananom firi Dɛnkyɛ a ɛreba no, ɔmo ne mo were ɔbaapanyin nananom na sɛbe ɔbaeɛ, ɛbaeɛ. Ɛno nti no, sɛ ɛduru baabi na sɛ wɔn akonya no tɔ a, na sɛbe wɔn nnya obiara mma no mmɛdi akonya no a, na wɔn akɔ mo were hema, ɔbaapanyin anaasɛ mo were hemaa mu hɔnom na wɔn akɔyi obi ama no abɛdi akonya no. Na ɔse Nana Kofi Asuming ɛna ɛbɛdii Nana Wiafe Adomaako adeɛ sɛ Mowere Hene ɔtɔ so nnum. Ɛn Nana Kofi Asuming sɛbe na Nana Wiafe Adomaako sɛbe na ɔnyɛ dehyeɛ ɛwɔ akonya no ho, nanso na ne dehyeɛ ɛne Nana Kofi Asuming. Ɔse Nana Asianim Hyeagya a ɔfiri More hema abusua mu nso so abɛdi akonya no bi. Ɔno nso, akatama nso sa no mu na sɛbe ɔdwaneeɛ maa sɛbe ɛnam so maa ɔtuu ne ho adeɛ so. Ɔse, More hema abusuani biara nni hɔnom a ɔbɛdii akonya no bi kɔsii sɛ ne nana Amankwaa tuu ne ho adeɛ so wɔ akonya no. Na ɔse, Saa berɛ no a ne nana ama nkwaa tuu ne ho adeɛ so no a sɛbe ɔde akonwa no too hɔnom no, na wɔn abusuafoɔ no a na wɔaka no, na sɛbe mmarima no nyina ara sɛbe na wɔyɛ eh, Nkramofoɔ, yɛ a ɛnam so nti, ɛn, ɛnam wɔn som no nti no, wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ sɛbe wɔmmɛdi akonwa. Ɔse, Ɔpanyin Kwame Boateng a ɔyɛ ne dehyeɛ ɛna na saa bere no na ɛwɔ sɛ nka ɔba na obedi akonya no, na ɔgy wangye antom sɛ obedi akonya no efiri sɛ na ɔyɛ gyidini a sɛbe na ɔkɔ True Faith Church, na ɔno mpo ɛna sɛbe ɛɛ asɔre no a gyidi kɔkɔɔ asɔre no a ɛwɔ Aduamoa no sɛbe ɔno ɛna ɛboa ɛmaa yɛ yɛ kyekyeree saa asɔre no, na ɔse. deɛ ɛnam so maa Abusuapanyin Kwaku Twumasi de akonya no maa Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu a ɔyɛ Moree Hemaa nua na ɛno nso na ɔrebɛkyerɛ mu. Na ɔkyerɛɛ mu sɛ Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu na Otumfoɔ akyea me. Ɔse ne n'abusuafoɔ no a wɔn amma di akonya no, akonya no tɔ a na ɛnam Nkramosum ne gyidi kɔkɔɔ no nti no, ɛno na ɛnam so maa Abusuapanyin Kwaku Twumasi de maa Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu a ɔyɛ Moyerɛhemaa ne nuabaa. Na ɔse Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu na ne mmerante din de Kwaku Akyampong. Na ɔse Yera. Op, eh, Otumfoɔ Opoku wɔ ayɛ ɔtɔ so mmienu abrɛ so, ɛna Nana Ame, eh, Yera kaa sɛ Nananom a sɛbe ɔmo nni ahemaa nyinaa no sɛbe ɔmo mmɔ ahemaa nto akonya no ho. Ɛno na ɛnam so maa Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu de ne nua baa bɛdii akonya no. Na ɔse ɔde ne nuabaa no bɛdii akonya no, sɛdeɛ abusuafoɔ no a na wɔwɔ Monroe no, na wɔn bo nnwo so, ɛno nti ɛbɛyɛɛ akasakasa. Otumfoɔ akyea me. Ɔse Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ de ne yɛɛ n'adwene sɛ ɔde ne nuabaa no bedi akonyan no, ɛbɛyɛɛ akasakasa, na akasakasa no mu no, ɛnna Ɔhene Kremo Sumaila firii mu. Sɛbe ɛkwan a ɔfaa so de firii akonyan so no, na sɛbe emu rewɛm kakra. N'anwummere ara na ne nua ne ne nua panyin a ne yɛfrɛ no Losina Alhassan nso so ɔno nso firi mu. Nti ɛbaa saa no nti no, ɛmaa abusuafoɔ no sɛbe na ehu abɔ wɔn. Ɛno na wɔn susu sɛ sɛbe Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu na sɛbe ɔhyehyɛ akyire. Ɛno na wɔn gyae deɛ ɛwɔ sɛ wɔn yɛ nyinaa maa Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ tumi de ne nua baa dii akonya no. Na ɔse Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ ɔtɔ so mmienu, ne nua baa no firi sɛbea abrokyire ɛna ɔbaaɛ na ɔbɛdii akonya no. Na ɔbɛdii akonya no ɛna ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔɔsane kɔ abrokyire. Na ɛ ɔɔkɔ no na sɛbe ɛɛ wiemhyɛ yi ɛɛ wiemhyɛn gyina beaɛ hɔ nom no ɛna sɛbe na nneɛma ɛɛ nnubɔnensɛm bi nti, yɛkyee ne nuabaa no maa sɛbe yɛde no kɔtoo mu. Na ɔse ne nuabaa no twaa ne berɛ wɔ ɛɛɛ prison no afiase no, ɔsan baa Ghana na ɔbaeɛ no ankyɛ biara na sɛbe ɔfirii mu. Na ɔse ne nuabaa no firii mu no, ɛhɔ nso n'abusua, ɛyɛ abusuapanyin Kwabena firi ɛɛɛ Ofori, ɔse n'abusuafoɔ no sɔree sɛ wɔrekɔpere mmaa akonya no bia mu. Nanso na deɛ na ɛsii ans eh, Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ ɛd ɛd dii kan yɛɛeɛ no, na wɔn mpɛ sɛ ɛbia mu bɛsi. Ɛno nti na wɔn se wɔn mpene mma sɛbe yɛmfa obiara nsi. Na saa berɛ no na Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛsan de ama ne nuabaa ɛyɛ Morehemaa. Na ɔse wɔn abusua no yɛ wɔn adwene sɛ daabi, wɔn nte aseɛ mma ɔmfa ne nuabaa bia mu nsan nsi. Ɛno nti, wɔde wɔn wɔmpene mma yɛmfa ne nuabaa nsi nso sɛbe ɔde no siiɛ. Na wɔn ɛɛ abusuapanyin Kwabena Ofori ɛsan kyerɛ mu sɛ, Nana Ameyaw kɔtɔkɔ ɔtɔ so mmienu kɔɔ ne kra akyi no, wɔde wɔn dwaa toa kɔɔ sɛ sɛbe wɔresan kɔpere akonya no biom. Na ɛno sɛbe wɔde faa Nana Asɔkɔre Mampɔnhene so. Na ɔse wɔkɔeɛ no, ɔbaapanyin anaasɛ Moriohemaa Agyapɔmaa Konadu busaa wɔn sɛ wɔn maame ne hwan, wɔn wɔfa anaasɛ wɔn nana ne hwan, obusaa wɔn a wɔkekaaɛ no nyinaa ɛna ɔgyee wɔn dwaatoa no. Ɔse afe akyi ɛna Moriohemaa bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ daabi, ɔnnim wɔn a sɛbe wɔn nyɛ n'adehyeɛ. Na ɔkyerɛ sɛ Nana Meyaw Kɔtɔkɔ firi Dankyira reba no sɛbe ɔde kobiri baeɛ. Na ɔse ɛberɛ a na wɔwɔ dɛnkyerɛ ano sɛbe ɔmo na na ɔmo kɔm kobiri no. Ɛno nti, ɔse ne nananom bɛtenaa Moree no sɛbe kobiri faa Moree baapanyin ne nananom bi. Na ɔse

Ɛno nti, saa nkurobo yi a wɔabɔ yi no nyinaa no, wɔbɛtumi de agyina so aka no tumi mu sɛ akonya no deɛ, sɛbe ɛyɛ wɔn na ɛyɛ wɔn dea, n'abusua na sɛbe wɔyɛ eh, adehyeɛ wɔ eh, Moree akonya no ho, a sɛbe kobiri no so a ne nananom de baeɛ no nso so no, ɛyɛ wɔn dea, na mmom eh, Moreɛ hemaa mo deɛ sɛbe ɔmo na eh, ɔmo yɛ akɔmfoɔ ɛna ɛde ma eh, ekobiri no. Krataa a ɔde ebedii adanseɛ na ɛyɛ inventory bi a sɛbe eh, 1968, February 1968, eh, inventory bi a yɛyɛɛ na ɔkyerɛ mu sɛ Saa yɛde maa Nana Kwabena Amankwaa na saa berɛ no na ɔyɛ Moree hene. Na ɔse sa krataa no se na saa berɛ na Ɔpanyin Kwaku Tonto a na wawu na na ɔyɛ Moree hene. Otumfoɔ akyea me. Ɔwieeɛ na ɔde ne nkuro baa awieeɛ no, na ɛwɔ sɛ Moriahima nso so bisa no nsɛm. Moriahima bisaa no nsɛm maa nananom nso so bisaa no nsɛm. Owiei na ne danseni a odi kan a wɔfrɛ no Akwasi Appiah Agyei bae. Akwasi Appiah Agyei se ne nua ne abusua panyin Kwabena Ofori. Ɔno nso bɛkyerɛɛ kwan a ne nananom firi Dɛnkyira de baa Asanteman mu ha a ɔrekyerɛ mu sɛ Nana Safoa a na sɛbe yɛfrɛ no Ɔberempɔmaa a sɛbe ɔbɛwaree Kyeame na ɔse Akyire yi na Ameyaw Kɔtɔkɔ ne Fosu Asoso bɛkaa ne nuabaa ho wɔ Asantema mu. Yɛ a sɛbe ɛɛ Apeh Agyei adansedie a ɔde bɛdiiɛ no, na ɛyɛ deɛ ɛɛ Abusuapanyin Kwabena Ofori akaeɛ no, ɛno ara bi ara, nneɛma, biribiara nni hɔnom a ɛsesa firi ho. Na baabi a ɔkyerɛeɛ no yɛ n'abusuadua no, baabi a ɔno nso firi wɔ abusua no mu. Yɛ a ɔkyerɛ mu sɛ ɔno Apeh Agyei no, ne nana ne nanabɛma a ɔwoo Fosuo Asɛkyerɛ a ɔno nso woo Potie Agya na Potie Agya woo Akosua Akyɛkyɛ. Kyɛkyɛ woo Eno Eno Kramo ɛna ɔse Eno Kramo woo Akosua Odwira ɛna ɔno woo Amaa Doma, Yaa Nyaako na Yaa Nyaako woo Akua Sefaa ɛna Akua Sefaa woo ɔno Akwasi Apeagyen. Deɛ ɔtɔ so mmienu. Ɛyɛ Kwadwo Bonsu. Ɔno nso so deɛ ɔbɛkaeɛ no ara yɛ deɛ abusuapanyin Kwabena Ofori kaeɛ no ne ne nkuro a ɔbɔeɛ no, saa na na Kwadwo Bonsu so n'adansedie no, saa pɛpɛɛpɛ na na ɔno nso deɛ ɔkaeɛ no bi ara na ɔno nso kaeɛ. Ɔwieeɛ a nsɛmmusa kɔɔ so no, na akɔto sɛ More hemmaa nso bɛba na ɔno nso abɛbɔ ne nkuro. Na More hemmaa se ɔno ɔyɛ Berempɔmaa ne Kɔtɔkɔ aseni, na wɔfiri Dɛnkyira ntoa mu. Na ɔse ansa na Yewura Ɔpemsoɔ reba bɛforo Abɛɛnwa no, na sɛbe ɔkɔɔ ɛɛ ɔkɔsuaa nneɛma kakra, nti ɛhɔ na sɛbe ɔhyiaa Nana Berempɔmaa. Na ɔse Bere a Ɔpemsoɔ kyekyeree Asanteman no, ɔtoo nsa frɛɛ Brempɔmaa sɛ ɔmmɛka ne ho wɔ ha. Ɛno na Nana Brempɔmaa no nso na sɛbe na ne Dɛnkyɛr Akwamuhene nana ne ba no no. Enti Nana Brempɔmaa afiri Dɛnkyɛr aba Asanteman mu hanom no, sɛbe na nnipa binom nso ka ne ho na wɔne no baeɛ. ɔtumfoɔ akyea me ɔse kɔtɔkɔ ameyaw nso so baa asanteman mu hanom sɛ ɔno so ɛreba abɛhwehwɛ ne nuabaa na ɔse ɔbɛduruiɛ no ɔbɛduru Ɔkɔɔ baabi a na ɛhɔnom yɛ ɛnɛberɛm taxi station wɔ Suame. Na ɔse Ameyaw kɔtɔkɔ baa Santemam no ɔreba no sɛbe ɔde Kobiri ne ɛdɔm bi nso na ɛka ne ho maa wɔbaeɛ. Na ɔse saa berɛ no na Nana Brempɔmaa na ɔnim sɛ ne nua no afiri Dɛnkyira aba Asanteman mu. Enti ɔteeɛ a ɔkɔeɛ a ɔkɔhuu no no sɛbe ɛɛɛ. ɔ, ɔkɔtɔɔ ne nua no mu, na ɛno na sɛbe Yeria ɛ, ahenkwafoɔ no bi huuɛ, ɛna ɔkɔbɔɔ amaneɛ sɛ wahu sɛ sɛbe ne yere akɔtɔ anada ɛ, ne yere akɔtɔ barima foforɔ mu, ɛns, mu. Ɛno nti ɔbɛbɔɔ amaneɛ no, yɛkyee, na yɛbɛkyee Ameya ɔkɔtɔkɔ. Na ɛno na Nana Brempɔmaa bɛbɔɔ ne wura amanneɛ sɛ daabi, ɔyɛ ne nua a sɛbe ɔne no wɔ dɛnkyira, na sɛbe ɛyɛ anuadɔm nti na ɔbaeɛ a sɛbe ɔbɛtɔɔ ne mu, na ɛnyɛ biribiara. Ɛno nti, yɛn wura maa Baafoɔ Adum hene sɛ ɔnkɔpɛ baabi mma Kɔtɔkɔ, Ameyaw Kɔtɔkɔ ne sɛbe ne dɔm a ɛbaeɛ. Nti wɔrekɔpɛ baabi no. Otumfoɔ Akyeame, wɔfaa boɔ ho na sɛbe wɔforo bepɔ bi ansa na wɔresiane akɔhu ɛmo afuo bi a sɛbe ɛwɔ aforo bi mu. Na ɛhɔ na na Nana Ameyaw yɛɛ n'adwene sɛ ɛhɔ deɛ, ɛhɔ na ɔbɛtena. Na ɛnam sɛ na ɛmo wɔ hɔnom no, ne yɛfrɛ hɔ Ɛmo Wera a ɛnnɛ abɛdane Mowire. Na Mowerɛ hemaa se wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛtena hɔ no, na sɛ, sɛbe wɔresan repɛ baabi foforɔ nso so asan akɔtena. Na ɛhɔ na akoraa takyi huu nsuo bi, na sɛbe wɔbɛbɔɔ ɛdɔm no a ɛwɔ akyire no nso amanneɛ. Ɛno maa kɔtɔkɔ ameyaw nso bɛbɔɔ Otumfoɔ amanneɛ. Na saa berɛ no, na ɔse ɛsa bebree na ɛrekɔ so saa berɛ no. Ɔse ameyaw kɔtɔkɔ kaa Yera ho wɔ ɛsa bi a Yera kɔeɛ, Dɛnkyerasa, Ameyaw Kɔtɔkɔ kɔɔ bi, sɛbe Takyimansa, Wankyisa ne ɛsa bebree a ɔkaa Yera ho maa wɔkɔeɛ. Otumfoɔ akyea me. Mo werɛ hemaa sɛ ɛberɛ a Ameyaw Kɔtɔkɔ kɔɔ ne kra akyi no, deɛ ɔbɛdii n'adeɛ ne yɛfrɛ no Kwakye Kofi. Kwakye Kofi na sɛbe ɔyɛ dɔm, ɔka dɔm a Ameyaw Kɔtɔkɔ de wɔn firi Dɛnkyea baeɛ. Ɔno nso so sɛbe Yɛwura Otumfoɔ Opoku Ware a ɔdi kan Katakyie aberɛ so na sɛbe eh, Kwakye Kofi nso so eh, dii adeɛ. Na ɔse Yaw Asafo na ɛbɛdii Kwakye Kofi adeɛ ɛna ɔno nso dii saa berɛ no Yaw Asafo bɛdi adeɛ no na ɛyɛ sɛbe Yɛwura Ɔsɛe Kwadwo a ɔko awia aberɛ so ɛma sɛbe ɔne Kyeame nso so kɔɔ ɛsa bebree. Na ɔse Wɔrekɔ ɛsa no bi no, Banda sa no mu, na ɔhene bi wɔ Banda a na yɛfrɛ no Rasa. Na sɛ, na yɛse sɛbe waben yie. Yaosafo yi tumi sɛbe twaa ne ti. Ɛno ne na ɔkyerɛ mu sɛ Yaosafo no nso yɛ ne nana. Na ɔse Yaosafo no kɔɔ ne kra akyi no, na wɔn a wɔn nso firi Denkyira ne ɛɛ ɛdɔm a ɛne ameyaw kɔtɔkɔ firi dɛnkyira baeɛ no, na sɛbe wɔn nyinaa awuwu. Ɛno nti, adwo abaafoɔ bi, ɔse, ɛno nti na adwo abaafoɔ na na sɛ saa berɛ no na ɔyɛ Moree Hemaa, na ɔse adwo abaafoɔ nso firi dɛnkyira, ɔne ameyaw kɔtɔkɔ na ɛbaeɛ. Ɔse saa berɛ no, adwo abaafoɔ no na ameyaw kɔtɔkɔ kɔɔ ne kra akyi no, ɔbɛyɛɛ ɔhene ne ɔhemaa wɔ Moree. Ɔse Adwoa Boafoɔ woo Adwoa Kunadu ɛna Adwoa Kunadu woo Adwoa Pokua, Kwabena Boa ɛne Yaw Maafo. Na ɔkyerɛ mu sɛ Adwoa Kunadu abere so sɛ Ɔhemaa ɛwɔ Moreɛ no na sɛbe na ɔnni adehyeɛ a sɛbe ɔmo bɛba abɛdi akonya no. Ɛno nti ɔbɛbɔɔ Yere amaneɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde akonya no ma ɛɛ krakye bi a wɔfrɛ no Tonto a na sɛbe na ɔnyɛ dehyeɛ. Ɛno nti, ɔde akonwa no maa Ɔpanyin Tonto, na wɔyeyɛ wɔyɛɛ nhyehyɛeɛ wɔ ɛɛ akonwa no a na ɔde rema Tonto Ɔpanyin Tonto no. Na nhyehyɛeɛ no, na ebi ne sɛ, sɛbe Ɔpanyin Tonto abusua ne ɛɛ Mowerɛhemaa abusua no, sɛbe wɔnyɛ bogya baako. Ɛno nti. wɔde wɔn sɛ ayie ba a sɛbi wɔbɛkyɛ ka, ayie ba a wɔnkyɛ ka, na sɛbi wɔbɛba abɛbɔ nsaa. Ɛna eh, sɛ ayie ba so a, obiara mfira kɔbene nka ntwoma wɔ ne yɔnko ayie ase. Ɔse na Tonto firi ɔfe nso Anoo. a ɛ anoo a sɛbe ɛ tonto nyɛ ne dehyeɛ. Ɔse Adwoa Konadu kɔɔ ne kra akyi no, Adwoa Saado Pokua na bɛdii n'adeɛ. Adwoa Saado Pokua woo Ama Ɔkyɛ ne Afia Sɛɛwa. Na ɔse Ama Ɔkyɛ na ɛwoo Nana Agyapɔma Konadu a ɔtɔ so mmienu, ɛyɛ Moray Moray Hemaa. Otumfoɔ akyea me. Ɔpanyin Tonto a ɔbɛdii adeɛ no, sɛbe ɔfiri akonya no so, ne wɔfa ase a ne yɛfrɛ no Kwabena Amankwaa na ɔno nso bɛdii adeɛ. Na mfeɛ mmiɛnsa akyi a sɛbe ɔbɛdii akonya no, ɛna ɔtwerɛɛ krataa de kɔmaa More, ɔbaapanyin ne nkonyaasofo a ɔwɔ More sɛ sɛbe ɔpɛ sɛ otu ne ho adeɛ so firi akonya no so. Ɔde krataa bi bɛdii adanse a na ɛkyerɛ sɛ Ɔpanyin Kwabena Amankwaa retu ne ho adeɛ so afiri More akonya no so. Na ɔse Adwoa Saado Pokuaa saa berɛ no ɔno na na ɛyɛ ɔbaapanyin a na ɔwɔ Moree, na ɔse mfeɛ apem ahankron ne aduɔson nnan no mu no, ɔde akonya no maa Kwaku Acheampong a n'akonya din bɛyɛɛ Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu ma ɔdii adeɛ bɛsi mfe mpem mmienu ne dunkron no mu. Na ɔse Adwo Abaafoɔ na na ɛyɛ ɔbaapanyin a ɔdi kan wɔ Moree, na ɔfiri akonya no so no, Adwo Akonadu na ɛbɛdii n'adeɛ ansa na Adwo Asaah Ado Pokuya rebɛdi n'adeɛ. Ɔse, Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ firi Asanteman mu. Ɔfiri ɔreba Asanteman mu no, ɔde ɔne Adwo Abaafoɔ, Ntoowaa, Osaa ne Domfɛ na sɛbe ɔne wɔn baeɛ. Ɛna Domfɛ nso so woo Ntoowaa da. Ɔse, Adwo Abaafoɔ nso na ɛwoo Adwo Akonadu. Kwabena Gyamfi ne Yaw manfo. Na ɔse mmarima a sɛdeɛ wɔabɛdi Moriah akonya no nyinaa firi ɔno Moriah hemaa n'abusuam, ɛyɛ Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔdi kan, Nana Kɔtɔkɔ Ameyaw ɔdi kan, Kwakye Kofi ne Yaw Safo. Na ɔse Yaw Safo akyi no na sɛbe na adehyeɛ nni ɛɛ nni abusua anim a ɛnam so maa Adwoa Baafoɔ bɛyɛɛ ɔbaa panyin ne sɛbe ɔhene wɔ Moree. Na ɛfiri hɔnom no ansa na Kwaku Acheampong nso rebɛdi akonya no, n'adanseni Ɔwieeɛ no na ɔbɔɔ ne nkuro wieeɛ no a yɛbusaa ne nsɛm no ɛna ɔyii Abena Akonadu sɛ ɔmmɛdi adanseɛ ma no. Na ɔse Abena Akonadu se ne nananom ne Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ ne Bempɔmaa. Na ɔkyerɛ mu sɛ ɔne. ɔhene yere nyinaa, ɔne mo werɛ hemmaa nyinaa yɛ firi ɔhene yere berempɔmaa ase, na ɔse ɔmo firi Dɛnkyira ntoa mu, a ɔkyerɛɛ mu sɛdeɛ mo werɛ hemmaa bɛbɔɔ ne nkuro no, na ɔkyerɛɛ mu sɛ Yewura dii kan de berempɔmaa kɔ tenaa Sepɛ, na na ɛhɔ nom na nsuo sɛm reha ɔmo, ɛno nti na ɛmaa Yewura maa Baafoɔ Adum hene sɛ ɔnkɔpɛ baabi ma ɔmo ntena. Abena Konadu kyerɛ mu sɛ Bafoɔ hene Bafoɔ Adum hene de wɔn foro bepɔ bi ansa na wɔkɔ na wɔn akɔtena Moree. Na na ɔse ne nananom na sɛbe na wɔn yɛ akofoɔ. Nti bepɔ no ase hɔnom na sɛbe wɔn kɔɔeɛ a wɔkɔtenaeɛ no na ɛyɛ sɛbe ɛɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛti, sɛ obi reba abɛ, abɛsoɛ wɔn so a, wɔbɛtumi abɔ wɔn ho ban. Ɛyɛ ahobanbɔ nti na sɛbe wɔkɔɔ hɔnom. Na ɔse kɔbiri no akyi no, ne nananom nso so wɔ bosom bi a yɛfrɛ no Butum so, yɛ a sɛbe ɛwɔ Akorofon nso. Na ɔse Nana Ameyaw na ne nua bi a ne yɛfrɛ no Takyi a na sɛbe ɔyɛ bɔmmɔfoɔ, ɔno na ɛkɔhuu nsuo bi maa ɔbɛbɔɔ ne nua no Nana Ameyaw amaneɛ. Na ɔse ne nananom kɔtenaa nsuo no ho ma sɛbe ɛhɔnom koraa no, ɛhɔ na wɔfrɛ no Akra nsuo, wɔtoo edin no Ak eh, nsuo no din Akra Takyi, ɛfiri sɛ deɛ ɔkɔhuu nsuo no, ɔno na yɛfrɛ no Takyi. Ɔse Adwoabaafoɔ yɛ ne nana ma sɛbe ɔbɛdii Moree mmarima a ɛne mmaa adwa no nyinaa. Ɔno na ɛwoo Konadu maa Konadu nso woo Adwo Apokua, Kwabena Gyamfi ne Yaa Ɔmanfo. Na ɔse wɔyɛ ɛɛɛ wɔn firi Konadu no ase. Na ɔse Konadu no nuabaa ne yɛfrɛ no Ama Dapaa a yɛ a yɛsan frɛ no Konadu ne nua na Konadu ne nuabaa, ne maame ne Amadapaa a yɛsan frɛ no Bɛma, na ɔse Bɛma na sɛbe ɔyɛ eh eh President Kufuor nso so maame. Na ɔse mfie aboboa mmiɛnsa na ɛwɔ eh abusua no mu, ɛyɛ baako wɔ CPC, baako wɔ Moree na baako wɔ Apɛgyafie. Na ɔse Aduanafoɔ bi soso bɛtenaa Moree nanso wɔn nyɛɛ wɔn adehyeɛ sɛbe wɔn ne wɔn kɔ ayie bom nanso ɛduruu hɔnom a obiara bɔ ne nsa a ɔse ne nua baa ketewa baako bɛdii akonya no a ɛna ɔfirii mu ansa na Nana Agyaakoma Kunadu yɛde akonya no rema no Abena Konadu san kyerɛ mu sɛ, Nana Meyaw kɔtɔkɔ a ɔtɔ so mmienu na ɛmaa ɛde ne nuabaa no yɛ Nana Agyaakoma Konadu bɛdii adeɛ. Na ɔse saa berɛ no ɔrebɛdi adeɛ no na krakye bi a yɛfrɛ no Ɔhene Kramo kɔ sesaa sɛbe Nkramofoɔ a wɔwɔ Soame de wɔn baa Moree sɛ daabi wɔmpene na wɔrebɛgye akonya no. ɔtumfoɔ akyea me ɔse yɛkyɛn bi a na sɛbe na ɔyɛ aduanani a ne nana ne ɔpanyin tonto sɛbe na ɔyɛ ɔsom wɔ manhyia nanso Na saa berɛ no na wɔnni adehyeɛ no nti no, wɔkɔfaa no maa no de no bɛdii akonya no. Na ɔse ɔpanyin Tonto yi, wɔde akonya no rema no no, na wɔnim sɛ ne papa a ne yɛfrɛ no Kofi, Kofi Kyɛkyerɛ, firi Atrama, ɛna na ne maame Yɛɛkyaa nso so firi Ɔfenso Anoo. Na ɔse n'abusua n'abusuafoɔ kɔ kɔ srɛɛ ɛnam sɛ wɔn nni adehyeɛ wɔ wɔn ansa na ɛɛ Kofi Kyɛkyerɛi ɛde ne ba Nana Tonto ɛrema wɔn abɛ ama no abɛyɛ Mowere hene. Na ɔkyerɛɛ mu sɛ Ɔpanyin Tonto soso na ɔwɔ ne wɔfa ase bi a ne yɛfrɛ no Kwaadɛɛ yɛ a na ɔno soso ɛdeda n'ano sɛ ɔno na ɛbɛba abɛdi ne wɔfa adeɛ. Na ɔse Kwaadɛɛ ne wɔfaa ase na ɔno nso yɛfrɛ no Yɛɛkyaa. Akonya no tɔɔeɛ no, ɔno nso baa sɛ ɔbɛpere mmaa adwa no bi. Yɛ a sɛbe na Nkramofoɔ bi na sɛbe wɔn rebɔ ne kyidɔm. Na ɔse Akonya no deɛ ɛyɛ ɔhene yere Akonya na abusuapanyin Kwabena Ofori mu deɛ wɔn nka ho. Na ɔse Gyasehene a na ɔwɔ Moreh, ɔno na ɛhyehyɛ aseɛ a sɛbe ntawantawa a na ɛbɔ ɛkɔ so nyinaa no, ɔno na na ɛhyehyɛ aseɛ. Danseni a ɔtɔ so mmienu, na yɛfrɛ no Ɔpanyin Yaw Badu Akyampɔn. Na Ɔpanyin Yaw Badu Akyampɔn, ɔse ɔno nso ɔyɛ Nana Adwo Abaafoɔ aseni a na sɛbe ɔno na nɛ ɔyɛ Moore Ɛhema, ɔyɛ Moore Ɛhema. Ɔse Adwoa Baafoɔ woo Adwoa Konadu. Adwoa Konadu na ɛwoo Nana Adwoa Pokua Saado. Na Adwoa Pokua nso so woo Nana Ama Ɔkyɛ ne Afia Sɛɛwa. Na ɔse ɔno ɛb Opanyin Yaw Bɛduɛ Kyampɔn, ɔno na ɛtɔ Ama Ɔkyɛ mma so ɛdu. Na ɔse Nana Agyaakoma Konadu na ɛyɛ ɔhemaa sɛbe ɔwɔ Mowere. Ɔse Nana Afie Abɛma na ɛbɛdii Nana Adwo Apokua adeɛ sɛ ɔbaa panyin wɔ Mowere ansa na Mowere hemaa ya Mowere hemaa ɛba na ɔno nso so aba na wabɛdi n'adeɛ. Otumfoɔ Akyeame, ɛhɔ na ɔno nso de n'adansedie no siiɛ, na nananom nhwehwɛmu. Nananom dii kan yɛɛ wɔn nhwehwɛmu ansa na nananom rebɛkyerɛ wɔn adwene. Nananom se, deɛ wɔhuu firi nkurobɔ no a ɛkɔɔ so no hu sɛ, wei se ɔfiri Dankyira Mfeɛsua, wei nso se ɔfiri Dankyira Ntoam, ɛnti ahyɛaseɛ no ara no, ɛhɔnom no ara sɛbe wɔnyɛ adeɛ baako. Sɛ mpo wɔn nyinaa yɛ aduanafoɔ a, baabi a obiara firi yɛ soronko, ɛno nti wɔnyɛ adeɛ baako. Nananom se wohwɛ ɛɛ Abusuapanyin Kwabena Ofori abusuadua ne n'abakwasɛm a ɔkaeɛ a, na ɔse Ɔhene Yere Bempɔmaa sɛbe ɔyɛ ne nana a ɔyɛ ne bogya a sɛbe ɔno na ɛdii kan baa Asanteman mu a ɛbɛwaree Kyeame. Na ɔse Nana Bempɔ maa ɛfiri Dɛnkyire a ɛbaeɛ no, ɛɛ Abusuapanyin Kwabena Ofori se ɔbaeɛ ansa na Asante ne Dɛnkyire asa no reba. Morie Hemaa nso se Morie Hemaa nso so bɔɔ nkuro a ne abusua panyin Kwabena Ofori deɛ no sɛ, na ɔno deɛ ɔse na Nana Brempɔ maa no sɛbe na ɔyɛ Dɛnkyira Akwamuhene ba ansa na sɛbe ɔrebɛware Ɔpemsoɔ, ansa na Yewura rebɛforo Abannwa. Na ɔse Nananom se Wɔn nkuro a wɔbɔeɛ no nyinaa no, ɛfa ne fɛ no nyinaa nso so, obiara nni hɔnom a sɛbe ɔtumi yii obi firii apagyafie mu sɛ ɔmmra na ɔmmɛyɛ danseni mma no. Nananom nhwehwɛmu a ɛtɔ so mmiɛnsa, nananom se Abusuapanyin Kwabena Ofori se Nana Meyaaw Kɔtɔkɔ ne Nana Fosuaa bɛkaa sɛbe ɔmo nuabaa ho ɛɛ Asante ne Dɛnkyɛ asa no akyi. Ɛna ɔmo firi Dɛnkyɛ a ɛɛba no so no, ɛyɛ Nana Ameyaw ɛne ne nuabaa ɛfiri Dɛnkyɛ a ɛɛba no, sɛbe ɔmo de Morehemaa abusua a na yɛfrɛ baako Atuabena ne Daakoa, ɔmo ɛna sɛbe na ɔmo soasoa ɔmo nneɛma yɛ a wɔkaa wɔn ho de baeɛ ɛma mpo na Moreh hema abus ɛn abusuafoɔ no bi anaasɛ ne nananom bi so kɔbiri. Na nananom se, Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ, Nana Kofi Kwaakye, Nana Adwo Abaafoɔ, Nana Ama Domfɛ, Nana Yaw Sap Safo ne Ama Sɛɛwaa Dɔtɔ wɔn nyinaa nso so no, dɛnkyerɛasa no akyi na sɛbe wɔn nso so bɛkaa wɔbɛkaa wɔn nuabaa ho. Nananom se ɛhɔ saa ɛɛ nkurobɔ no a sɛbe wɔbɔɔeɛ no, ɛfa ne fa no mmienu ne nkuro no nyinaa no, na ɛfa ɛɛ Dɛnkyira ne Asante sa no ne hwan a sɛbe wɔbɛka ɛɛ abusua no ho anaasɛ ɛberɛ bɛn na wei baeɛ anaasɛ wei baeɛ no, na ɛfa ne fa ne deɛ no nyinaa no, na nananom se wɔn deɛ no nyinaa na ɛtwetwe wɔn aso kakra, wɔn nhwehwɛmu a wɔhuu no no. Na ɔse ɛfa no nyinaa se obiara, ɛfa no nyinaa se wɔn ne ɛɛ sɛbe Ɔhene Yere Berempɔmaa no, ne ameyaw kɔtɔkɔ na sɛbe obiara se ɔne no yɛ adeɛ baako. Nanso wɔantumi ankyerɛ sɛdeɛ wɔne no yɛ adeɛ baako. Nananom se Abusuapanyin Kwabena Ofori se ne nananom bɛtenaa Asafohene a na yɛfrɛ no Oti Awerɛ. nkyɛn ans ɔmo firi Dɛnkyire aba Asanteman mu hanom no. Nanso, nananom se ɔmo nhwehwɛmu kyerɛ sɛ saa berɛ no, ɔpemsoɔ aberɛ so no, na asafohene a na ɔwɔ hɔnom no, na yɛfrɛ no Awerɛ Adwaitia. Nti na sɛdeɛ Abusuapanyin Kwabena Ofori reka no, nananom nhwehwɛmu se na ɛnyɛ oti awerɛ na mmom na ɛyɛ awerɛ adwaa tia saa ɔno nana sɛbe ɔyɛ ɔyɛ asafohene a sɛbe na ɔwɔ ɔpemsoɔ aberɛ so. Nananom nhwehwɛmu baako nso so ne sɛ, Abusuapanyin Kwabena Ofori kyerɛ mu sɛ, Wɔfiri asafo no, yɛde wɔn kɔtenaa Nkwaduanya. Na Nkwaduanya hɔnom no, sɛbe na ɛyɛ Tafo hene dea. Na nananom se ɛyɛ nokorɛ sɛ Nkwaduanya deɛ, na ɛyɛ Tafo hene dea, nanso Yere a Otumfoɔ Opoku ware odi kan katakyie na berɛ so na sɛbe ɔde ne ba firi apagyafie mu a na ne ba no de adu asa bere ma ɔno ma sɛbe wɔn a ɔkɔnyaa wɔn wɔ ɛko mu no firi akyem no ɔde wɔn kɔtenaa Nkwaduanya na nananom se Apagyahene Adu Asabere tenae ma sɛbe ɔkɔɔ ne kra akyi koraa so wɔ Nkwaduanya hɔnom. Nananom se wɔn nhwehwɛmu baako so ne sɛ, Mowerɛ hema antumi ammɔ Adum Hene koraa sɛbe ɔno na ɔbɛtenaa ne nkyɛn, sɛbe ɔno nso a wantumi anyi Adum Hene so danseni sɛ ɔmmra na ɔmmɛdi adanseɛ mfa mma no. Nananom nhwehwɛmu baako so ne sɛ, Abusuapanyin Kwabena Ofori ne Morey Ahima, wɔn nyinaa wɔn obiara se sɛbe Kobiri yɛ ne dea. Nanso nananom se wɔhwɛ a, wɔhu sɛ Kobiri deɛ sɛbe ɛɛ Morey Ahima na Kobiri wɔ ne nkyɛn yɛ a awɔ ne nkyɛn mfeɛ pii yɛ a ɔno na sɛbe ɛho dwumadie nyinaa no ɔno na ɔyi. Ɛfiri sɛ wɔfiri dɛnkyerɛ a ɛbaeɛ no, kɔbiri awɔ Moriah hemmaa mo hɔnom, ɔno nkyɛn ara na ɛwɔ ama sɛdeɛ ɛho amanneɛ nyina ara no, wɔn, ɔɛ, Moriah hemmaa na ɛyɛ. Nananom nso wɔn nhwehwɛmu baako nso ne sɛ, Morehema gye too mu sɛ Akua yɛ asua. Ɛno pɛ, eh, Abusuapanyin Kwabena Ofori kyerɛɛ mu sɛ Morehema abusuafoɔ mmiɛnsa na sɛbe kobiri afa wɔn a sɛbe wɔakɔm no. Nanso, eh, Ɔbaapanyin anaasɛ Moray hemmaa akyerɛ mu sɛ ɔgye too mu sɛ n'abusuani bi deɛ kobiri afa no na mmom ɛnyɛ mmiɛnsa te sɛ neɛ abusuapanyin yi reka no. Nananom nso wɔkɔɔ abusuadua no mu hwɛɛ abusuadua no mu na ɛyɛ ampa sɛ Akua Yasuo no ɔno na sɛbe kobiri faa no a ne din wɔ Moray hemmaa abusuadua mu na ɛnyɛ ɛɛ mmiɛnsa no sɛdeɛ Ɔ eh, abusuapanyin kaeɛ no, nananom se Abusuapanyin Kwabena Ofori kyerɛ mu sɛ Moriah Akonyan no sɛbe ɔpemsoɔ na ɛbɔɔɛ na Ɔhene a ɔdi kan wɔ Moriah yɛ Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔyɛ ne nana. Ɔse Moriah Akonyan no sɛbe ɛyɛ adehyedwa nanso ade eh, ɛmma ɛmma akonya biara nni Moriah Akonyan ho na Na ɛberɛ a ɔbaa ɛbaa Moreh akonya no ho ɛyɛ ɛɛ Yeroah Otumfoɔ Opokuwa yɛ ɔtɔ so mmienu abere so a ɔno hyɛɛ sɛ nananom mmɔ ahemaa ɛwɔ wɔn akonya no ho. Ɛno ɛna ɛmaa Moreh Moreh akonya no ɛbɛnyaa ɔbaa ahemaa ɛwɔ akonya no ho. Nananom se Moriah hemmaa nso so nkyerɛmu nso ne sɛ, Akonya no, ɛyɛ ampa sɛ sɛbe ɔpemsoɔ na ɛbɔɔ akonya no, a deɛ ɔhene a ɔdi kan yɛ Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a ɔno nso ɔyɛ ne nana. Na ɔno nso se Moriah akonya no sɛbe mma adwa ka ho. a ɔkyerɛ mu ɔkyerɛ mu mpo sɛ mmaa ahemaa enum na sɛbe wɔn aba abɛdi More akonnwa no efiri Nana Kɔtɔkɔ ɛɛ Kɔtɔkɔ Ameyaw abrɛ so. Ɔse na nananom nhwehwɛmu baako so ne sɛ Nana Yaw Safo a ne din epie wɔ Abusuapanyin Kwabena Ofori abusuadua mu sɛ ɔyɛ ɔhene a ɔtɔ so nson wɔ Moree no. Ɔno nso so ne din apue Moree Hemaa abusuadua mu sɛ ɔno na ɛyɛ ɔhene a ɔtɔ so mmiɛnsa a ɔno nso so wɔ n'abusuadua mu. Ɛno nti no, na nananom hu sɛ nnipa mmienu a wɔreka yi no, na ɛnyɛ nnipa a Nipa no a wɔreka n'asɛm no, na ɛnyɛ deɛ wɔn mmienu nyinaa reka no. Nana Hemaa kyerɛ sɛ, Nana Yaw Safo na sɛbe ɔtwaa Bandahene a ne yɛfrɛ no Wrasa bi ti ama sɛbe ne ti no, sɛbe Yera eh, mfenaa no baako no, ne ti no bɔ ho. Na Nananom se, saa adansedie wei saa adansedie wei na wɔrehwehwɛ sɛ ab ɛɛ abusuapanyin Kwabena Ofori bɛgye atom anaasɛ ɔbɛka sɛ ɛnyɛ nokorɛ nso so wantumi anka ho hwee. Ɔse abusuapanyin kyerɛɛ mu sɛ Kofi Asuming ne Asi Anim Hyiagya a ɔno wɔyɛ ahemfo a wɔtɔ so nnum ne nsia a wɔfiri More eh, More hemaa abusua mu ɛbɛdii adeɛ no, ɛberɛ a Nana Weafe Adomako firii kɔɔ ne kra akyi no, na ɔse ɔhene a na ɔtɔ so nnan na ɔno ɔfiri n'abusuadua mu, nanso ɛdin a ɔbobɔeɛ no na nananom se wɔnhu wɔ More hemaa abusuadua mu. Na nkyerɛmu baako a abusuapanyin kyerɛ mu ne sɛ, Ɛseɛ nam hye agya sɛ be ɔtuu ne ho adeɛ so ɛfiri sɛ wankɔ akataman so ko no. Na nananom se wɔhwɛ ɛberɛ a abusuapanyin Kofi Abusuapanyin Kwabena Ofori de nananom abɛhyehyɛ hɔ sɛ wei tɔ so nnan ne wei tɔ so nsia ne adeade no a, na wɔhu sɛ ɛduru baabi no, na Nana Meyaw Kɔtɔkɔ wɔ hɔnom no, na Nana Hyiagya, Nana Asianim Hyiagya, na saa bere no na ɔno nso so wɔ hɔ. Ɛno nti, na wɔhwɛ sɛdeɛ nhyehyɛeɛ no si teɛ no a, na ɛntumi nkɔsi saa sɛ akonya baako, na saa berɛ no na nnipa mmienu na ɛte saa akonya no so. Ɛno nti, na wɔn ne abusuapanyin yɛ adwene a na ɛnyɛ yie. Nananom nso wɔn nhwehwɛmu baako nso ne sɛ, Nana Kwaku Tonto a na ɔtɔ so nkono a sɛbe na ɔbɛyɛ ɔbɛdii Moriah akonya no a na ɔtɔ so nkono no, Abusuapanyin se yɛde no bedii adeɛ Yera a ɔsɛee Agyeman prɛmpɛ a ɔtɔ so mmienu aberɛ so. Na ɛno nso, nananom se na wɔn ne no yɛ adwene a na ɛnyɛ yie, ɛfiri sɛ Yera Otumfoɔ ɔsɛee Agyeman prɛmpɛ bɛyɛɛ Asantehene 1931 to 1970. Na wɔn nso so wɔn nkrataa a wɔhwehwɛɛ mu a ebi firi Public Records and Archives Administration Department no kyerɛ sɛ Nana Tontoy sɛbe obedii adeɛ 1901, ɛno nti ɛntumi nkɔyɛ nokorɛ sɛ obedii adeɛ Yowura Sir Osei Agyeman prɛmpɛ aberɛ so. Na. Nananom sɛ adansefoɔ no, obiara yi n'abusua mu adansefoɔ. Obiara sɛ ne danseni. Ɛno nti na wɔgye adansefoɔ no nso so tom. Na ɔse, nananom se, Abusuapanyin Kwabena Ofori mo ne n'adansefoɔ no sɛbe deɛ wɔbɛkae nkurobɔ no na sɛbe obiara deɛ nso sisi so ma deɛ wei kaeɛ no, ɛno ara na wei kaeɛ. Ɛno nso so nti, nkrataa so a wɔde bedii adanseɛ no, krataa a wɔde baeɛ no sɛbe ɛmfiri ɛmfiri asoɛeɛ bi a sɛbe yɛ ɛɛ yɛgye tom a ebetumi ayɛ yie. Ne krataa no a ɔde bedii adanseɛ no, na nka nananom rehwehwɛ sɛ baabi a efiri no yɛbetumi akyerɛ baabi koro a krataa no firi, nanso yɛantumi ankyerɛ baabi korɔ a krataa no firi. Ɛno nti na krataa no, na nananom se wɔntumi mfa ɛboɔ nto so ma no nkɔ nsuo no ase. Saa krataa yi ara so no, na yɛbusaa Morier Hemaa, Morier Hemaa koraa deɛ krataa no koraa, na ɔse saa krataa no koraa, ɔnhuu koraa da, ɔnhuu krataa bi a ɛte saa. Nananom se, Krataa a Mowerɛhema nso de bedi adanseɛ sɛ Nana Amankwaa retu ne ho adeɛ so no, abusuapanyin nso so yɛɛ sɛ ɔno nso so ɔnngye ntum. Na Nananom se nsɛmmusa bi pue firii krataa no a sɛbe ɛfa Nana Amankwaa ɔretu ne ho adeɛ so no. Nananom se krataa no Nana Amankwaa no sɛbe Santehene bɛn na sɛbe Osuae de kyerɛɛ no, anaasɛ Osuae kyerɛɛ santehene bɛn? Sɛbe, krataa a ɔyɛɛ sɛ ɔde retu ne ho adeɛ so no, adɛn na ɔde krataa no kɔmaa nkonyasofoɔ, na sɛ mpo Osuae kyerɛɛ santehene a, adɛn na wamfa krataa no ammrɛ santehene na ɔde kɔmaa ne nkonyasofoɔ sɛ ɔretu ne ho adeɛ so? Nananom se sɛbe krataa na ɔkyerɛwee no, wɔbɔɔ Apegyafie mu so so amanneɛ. Ɛna asɛmbusa baako so so a ɛbɔɔ ɛsan pue firi mu baeɛ no so ne sɛ, Yɛyɛɛ amanneɛ bi yɛ a sɛbe ɔretu ne ho adeɛ no, yɛyɛɛ amanneɛ bi ɔtuu ne ho adeɛ no, otuu ne ho adeɛ so no, yɛyɛɛ amanneɛ bi de de gyaa no kwan anaa? Anaasɛ saa berɛ no, na Adwo Asado a na ɔyɛ ɔbaa panyin no, na saa berɛ no na ɔwɔ hefa? Nananom san hwehwɛɛ mu sɛ, Abusuapanyin kyerɛ mu sɛ nkonwa tuntum dumiɛnsa na ɛwɔ nkonwa no mu, ɛwɔ nkonwa dan mu hɔnom. yɛ a na ɔkyerɛ mu sɛ Nana Hyianim, eh, Asianim Hyiagya tuu ne ho adeɛ so no, Nana Amankwaa nso so tuu ne ho adeɛ so no, ɛne Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ a sɛbe ɔno nso so sɛbe ɔka sɛ ɔnyɛ dehyeɛ a wɔn nso bɛdi na nkonya tuntum a ɛwɔ hɔnom no na ɛyɛ du mmiɛnsa. Na ɔse 1968 Nana Kwaku Tonto wuiɛ no, na nananom edu na na wɔabedi Moree akonya no. Bere a ɔse wɔn nyinaa wuu wɔ akonya no so, agye Nana Hyeanim, Asianim Hyeagya a ɔno tuu ne ho adeɛ so. Nananom se nkonya tuntum a. ɛɛ, abusuapanyin kaeɛ no, sɛbe na nananom ne sɛ nkonya tuntum ɛɛ Moreh hemaa kyerɛɛ mu sɛ nkonya tuntum mmiɛnsa na ɛwɔ nkonyadan mu hɔnom a ɛno nso so na nananom kyerɛ mu sɛ nnipa nnum a abɛdi akonya no ansa na Nana Ameyɛ akɔtɔkɔ rekɔ ne kra akyi no, na sɛ nnipa nnum na abedi akonya a, ɛyɛ dɛn na nkonya tuntum mmiɛnsa na sɛbe ɛwɔ nkonyadan mu? Na yɛse ɛhɔ no, yɛbusaa eh, eh, yɛbusaa Nmorerehemaa no, ɔgye too mu sɛ Nana Tonto akonya tuntum nso so ka ho a ɛma no yɛ nnan wɔ nkonyadan mu hɔnom na Nana Amankwaa deɛ ɔtuu ne ho adeɛ so. Nana se Nananom se wɔkekaa wɔhwehwɛɛ mu no nyinaa wieeɛ no na ɛwɔ sɛ wɔba na wɔbɛkyerɛ wɔn adwene. Nananom sɛ wɔhwɛ adansedi a ɛkɔɔ so ne nkurobɔ a ɛkɔɔ so no nkrataasɛm a ne nyinaa baeɛ no a, sɛnea medii kan kaeɛ no, ɛda adi pefee sɛ Abusuapanyin Kwabena Ofori ne Na Moriah Hemaa sɛbe wɔnyɛ adeɛ baako, sɛbe wɔnyɛ bogya yɛ a sɛbe wɔbɛtumi adi, baako pɛ na ɛbɛtumi adi Moriah akonya no. Na Nananom se Wɔhwɛ wɔn abusuadua no mu a, nnipa mmiɛnsa din na epue wɔ abusuadua no mu. Ɛyɛ Ɔhene Yere Brempɔmaa a ɔfiri Apegyafie, Nana Ameyaw Kɔtɔkɔ anaasɛ Kɔt ɛɛ ɛɛ Kɔtɔkɔ Ameyaw a na ɔyɛ Ɔhene Yere Brempɔmaa ne nua ne ne ɛɛ ɔhene a odi kan wɔ More, ɛnna Yalsafo a na ɔno tɔ so nson wɔ More akonya no so. Yɛ a ɛɛ More hemmaa se ɔtɔ so mmiɛnsa. Saa din mmiɛnsa wei na na epue wɔ ɛfã ne ɛfã no nyinaa abusuadua mu. Na nananom kɔɔ saa nnipa mmiɛnsa no, na nananom se, Saa nnipa mmiɛnsa yi, sɛbe wɔbɛdii dwuma kɛseɛ wɔ aba, wɔn abakwasɛm mu, ɛno nti, ɔhene yere Berempɔmaa yɛ a sɛbe wɔkaa sɛ ɔno na ɛdii kan baa Asanteman mu hanom no, na ɛhefa na sɛbe ɔkɔtenaeɛ. Ɛɛ, abusua panyin se ɔkɔtenaa asafohene hɔnom, nanso wantumi anyi obiara amfiri ɛɛ apagyafie mu amma no ammɛdi adanseɛ, ɛna asafo wantumi ansa anyi asafohene nso so sɛ ɔno mmra na sɛbe ɔmmɛdi n'adanseɛ. Nananom se, daabi, sɛ ɛwɔ ɛyi no, analysis no mu.

Ɔno meburu. Sɛ na ka kyerɛ kenkan krataa yi. Ɔde ɔbea bɔ ne nkuro ɔkyerɛkyerɛ mu afi deɛ sɛ ɔdɔ meburu. Nhwehwɛmu ne nsɛm nneɛma a wɔn kyerɛkyerɛ mu deɛ. Ɔno ma yɛka tia wei ne yɛaka tia wei ne yɛsan san yɛkyi aba wei mu deɛ. Ɔno meburu. Ɛma asɛm no mu anim ani nna hɔ. Yɛwie nso a moabua ma sɛbe morehemaa. Nyaso bɛn na na bɛgyina so de abu asɛm no.

wadɔ mo saa na tie buru yɛ sɛ asɛ ampa asafo hene sɛ bɛ ebi wo nso so a sɛ bɛ ne nyinaa de ka tia wi yɛ sɛ ka tia wi wadɔ ma nso mo sɛ emu wie yi de a ebu ama mo wura hima ta no mo so kyerɛ mu Kɔntiɛnɛ kɔm yɛdɔ asɛ yɛfa toma nim sɛ ɔkenkan yɛ wie nyina yɛnyina sɛ bom ebuo ma mo werɛ hema mo nkyɛ ma dwom yɛ ntiɛ. Yɛwura kasa mo mma ha nyɛ din wai. Nananom yɛwura sɛ mo ntwa so sɛ yɛpɛ da na yɛde ahyɛ ɔno abɛhyɛ bi akɔnya ne asomdwe aba nti sɛ yɛpɛ da yɛbɛ krakye yɛbɛdwene ho ne apɛ da na yɛde a da a Ewura bɛtena ase no. Sɛ mo mienu a moka mmepɔmma asɛm no ama aba fie yi, ɛnyɛ hɔ a? Mmepɔmma ɛnyɛ hɔ a? Ɔse sɛ moka mmepɔmma deɛ a, sɛ wɔpene so a, ɔno na ɔware no. Sɛ moka mmepɔmma asɛm deɛ a, na monka sɛ, sɛ ɔhene yere deɛ ɛka asɛm no bi a, ɔde bɛburu, sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi akyɛ mu no, mo mienu nyɛ, obiara ntumi ankɔpɛ no. Sɛ mopɛ da a, na momfa ɛmfa nhyɛ. Ɛba a, kɔtɔkɔhene bɛbisabisa mo nsɛm, na ɔde akonyamu dada a ɔda no, ɔde ato kɔs na asomdwoeɛ aba hɔ, ɛfiri sɛ ne pɛ so deɛ, akonwa biara ntumi nnyera.